South Africa tiŋgbani zuɣulan kuro jilimalana Nelson Mandela n daa yɛli o yɛligu ni a yi yɛli niri yɛtɔɣa ni bali shɛli din pa o dini di kpɛrila o zuɣu ni amaa a yi yɛli niri yɛtɔɣa ni bali shɛli din nyɛ o dini di kpɛrila o suhubiini. Dagbaŋ Wikipedia saha nyɛla program shɛli din yina ni di sɔŋ Dagbamba ka bɛ tooi n sabi Dagbanli. Wikipedia ŋɔ zuɣu di nyɛla TV program shɛli din yiri na ni ti ne bihi karimba nima ni sokam zaa niŋ neesim zaŋ chaŋ Wikipedia mini di kpatɔɣa ni ku nyɛ shɛli. Bee a yi mali bihi ka bi chani shikuru, a ni tooi zaŋ ba wuhi Dagbaŋ Wikipedia saha ŋɔ a ka bi doli li, din yɛn chɛ ka bi di di daanfaani. A mi nyɛla karimba ka bɔri ni a baŋ a ni yɛn niŋ shɛm, tooi zaŋ Wikipedia wuhi a karim zɔŋ puuni. Dagbaani Wikipedia saha ŋɔ nyɛla din ni sɔŋa din yɛn chɛ ka a tooi n-zaŋ Dagbaani Wikipedia n-ti pahi Wikipedia kpatɔɣa maa zaasa n-wuhi a karinzɔŋ puuni. Lala zuɣu ka Dagbaani Wikimedian User Group niŋ yina ni bɛ ti zaŋ Wikipedia mini di mabihi n-zaŋ duhi Dagbanli zuliya yɛtɔɣa intanɛt zuɣu. Dagbaani Wikimedia User Group nim lahi nyɛla ban yina ni Dagbanli Wikipedia saha ni di ti leei salo baŋsim zaŋ kpa Wikimedia ni kpɛbu ni di mabihi. ni ni a ni yɛn niŋ shɛm n-tuhi a sabi bee m-mali niŋ. Ti programs din daa pun gari ma ni gari gari maa ni ti daa wuhiya Wikidata ni nyɛ binshɛɣu. Amaa zuŋɔ ti bɔri ni ti wuhi salo a ni yɛn nam lahibali palli Wikidata zuɣu di ni namdi shɛm.
Dimbɔŋɔ, a naan bɔri ni a bɔhi ma ni di yi lee kan ka saha ka bɔri ni n bɔhi m baŋsim yomyoma ka gari wula ka n yɛn niŋ n-tiɛhi Data Box tuma ni ku nyɛ shɛli m-bala. Di kɔŋ laɣim li lahibali maa n ku kɔlim li viɛnyɛla n-zaŋ ti a ni a sama ka a lihi li yom ka gari din dii niŋ ka a ka saha bee a na mali saha ka a yi pa karim Dagbaani Wikipedia pahi n-deei baŋsim maa viɛnyɛla. Bee Wikidata
Pala a ni yan kana nti ku sabi a suyubu n-zaŋ sɔŋ ka chaŋ? Aai, di bi niŋdi lala. Di malila a yi sabili sɔŋ, a ni yan wuhi shɛhira shɛli din shiri wuhiri kadama lahibali shɛli a ni zaŋ sɔŋ ti maa. Di lan mali lahabali mini ba yiɣisiri bala ka a suhu yurilim ka a zaŋ niŋdi ma. O kpe maa, n yɛn ti la lahabali viɛnyɛliŋga n-zaŋ jɛndi li. Ka di na nyɛla silimiinsi di ka yɛn ti ŋɔ, amaa ti yi kana gbunni m-pan tooi ti lahabali maa n gba zaa balli ni nyɛ shɛli, to ti cham ti nya lahabali shɛli ti ni yɛn zaŋ niŋ ni. Dagbani wiiki biidiya saha nyɛla din yɛn kanna a talivisa zuɣu bakɔi kam. Kpaŋmi amaŋ ka a ti li saha ka di anfaani kara. Dagbani Wikipedia, Saha is more fun. in Dagbaani.
ni ti tuma jelinsi jelinsi zamaatu. Di niŋ nyaɣisim pam ni bakoya ŋɔ ni ti ni lahi labina ni ti ti tuɣi ti Dagbaani Wikipedia program saha la. Bakwai din daa gari la, ti daa nyɛ bɛn namdi atikili shɛm. Bakwai ŋɔ ni, ti nyɛla ban yɛn lihi wula ka bɛ malindi atikili niŋda bee silimiin shɛli ni How to Edit an Article. N yuli m-booni Abdulrafi Fuseni, ka Wikipedia puuni bɛ mi ma Alhaji Darajat Mani n-nyɛ ŋun yɛn zaŋ zuŋɔ ʒii ŋɔ n-tin ya na. Tuuli, Kaman bakɔi din gari maa ti ni daa yɛli shɛm, a yi yɛn mali lahibali niŋ bee a yɛn editi article, a yɛn kpɛla Dagbani Wikipedia dundɔŋ maa ni. Tɔ! Ti ni yɛn niŋ shɛm, ti yɛn taipila

kuliya. To a yi dihi di zuɣu, din zaŋmi chaŋ ti Dagbani Wikipedia dundɔŋ maa ni, a yi kana ti mali lahabaya pam Dagbani Wikipedia maa puuni ka a nya ka bɛ yɛla ni Amara Abana Wikipedia. To, ti ni yɛn niŋ shɛm, ti yɛn bola Lahabali bee taachi shɛli yi nya nya wula ka ti maani li niŋda? Ti ni yɛn lihi shɛli zuɣu nyɛla Seidu Yakubu. Dinzuɣu ti yɛn taipila bee ti yɛn kpɛhila Seidu Yaakubu. Seedu Yaakubu n-yina paya ŋɔ ka ti dihi di zuɣu. A yi dihi di zuɣu a ni nya Yaakubu seedu maa din ka ti yɛn mali na. Tɔ! Ka ti pun yɛla, Dagbani Wikipedia article mali niŋ mali yaɣa yaɣa bee soya soya pam. Ti mali yaɣa shɛli a ni tooni kpɛna ka di nyɛla yuli sabbu m-bo do viɛnyɛliŋga ka a mali li niŋ. A ni tooi kpɛna ka di nyɛla bachi kɔb shɛli bɛ ni zaŋ sɔŋ maa ka din ni tu ni di be nimaani bee a'a di tu lan mali niŋ ka a mali li sɔŋ. A ni tooi lan chana ka di nyɛla bachi shɛli bɛ ni sabi sɔŋ maa di bi dɔndɔni yɛliŋga kamani ɛɛ so yɛn sabi suɣulo ka sabili ka di bi dɔni din di tu ni di dɔni shɛm, a ni tooi mali li niŋ. Yaha! Ti lahi mali shɛli polo ka ti booni li subsections, yaɣa yaɣa. Kamani a yi kpe Yakubu seedu maa puuni, a yi piri sabbu, di malila shɛli polo a ni yɛn paai ka di nyɛla di tum ni a wuhi ti ya polo ka bi dɔɣi o Bee a o shikuru baŋsim ya polo n-nyɛ li, tuun shɛŋa o ni tum o paɣiba mini o bihi? Lala yaɣa maa zaa malila a ni yɛn sɔŋ li shɛm bee a ni yɛn zaŋ binshɛŋa n-kpɛhi di puuni. Yaha! Ti lahi mali binshɛɣu ka ti booni li links bee interlinks. Di nyɛla kamani a yi sabiri na n-ti paagi kamani Ghana. Ghana maa ka a bɔri bee so be shɛli polo, bɛ yi nya Ghana Dɔyi dihi gana maa zuɣu din tam a yi zaŋ di niŋ link maa ni a yi nyami ka di change nuɣuso n nyɛrila blue. Di lan yi dihi di zuɣu din zaŋ mi chaŋ gana ka di ti wuhiri o bɔ n lee nyɛ gana ka di ti o lahabali shɛli bɛ ni booni gana bee binshɛɣu din nyɛ gana. To um tuuli Yakubu Seidu ti yɛn niŋla binshɛɣu silimiinsi booli ni bold. Tee chami ka di yina, tee chami ka sabbu maa ka di yina doya viɛnyɛliŋga ka ti ni pun yɛli shɛm la, a yi kpɛna atikili puuni, di yɛn dola n ŋɔ, a ni nya shɛli polo ka di ma m mali niŋ, malimi di ni yi di yibu na shɛŋa n-niŋ, ti mi yɛn malimi niŋ, dinzuɣu a yɛn kamina nti dihi mali niŋ, Siliminsili di nyɛla edit. To a yi dihi maliniŋ maa a ni nya ka Yakubu Seidu yina bee lahibali yina paya ka bɛ yɛli ni Yakubu Seidu nyɛla karimba kuro ŋun yi Ghana tudu yaɣili na. To kamaa ti ni pun yɛli ya maliniŋ mali soya soya la. To Yakubu Seidu so bɛ ni yɛri kpe ŋɔ maa o nyɛla karimba kuro m-be Ghana tudu yaɣili na, di wuhiya ni Dɔkta Seidu Yakubu Piɛliga ka di lan deei sabi ka yaai li niŋ maa. Dinzuɣu, di tuya ni ti yi bɔra bee a yi bɔra, a yɛn kamina nti sabi Yakubu Seidu Piɛliga. m-pahi. Dinzuɣu To din tam a ni nyɛ ti nyɛ Yaakubu Seedu Piɛliga To ti di yɛri bold a yɛn kabina ti zaŋ bini maa n highlighti Yakubu Seidu Piɛliga ka kana a ni nyɛ ka bachi kɔb shɛli kuli nyɛ zaɣ karili n zaya e dini ka a yɛn dihi. Di luɣili zuɣu a ni nya ka bi niŋ kaman silimiinsi yɔɔn shɛli aro laasabu ka di chaŋ gbunni bee ka di do gbunni. A yi dihi di zuɣu, a ni nya zaɣ gbilli, ka nya shɛli polo sabi daliŋ. To, zaɣ gbilli ŋɔ ka ti bɔra, ka a dihi di zuɣu, a ni nya ka Yaakubu seedu piɛliga ka di yina zaɣ gbilli m-paya. Mali niŋ maa shɛli ni m-bala. To pumpɔŋɔ, ti lahi kamina N-ti leei Yaakubu Seedu piɛliga di pa shɛli o chaŋ shikuru, ya polo ka o chaŋ shikuru maa? Wula ka o pili? Din tooni ka o lahi ka o nyɛvili ni o mali paɣa ni bihi? To tin yɛn niŋ shɛm di bi tu ni ti zaŋ laa lahabaya ŋɔ maa zaa N sɔŋ luɣ yini. A yi zaŋ n sɔŋ luɣ yini, a yɛn nyami ka a atikili maa bee a lahabali maa soyi kara ni o ti karin li, di bee mali ni nyambu. N zuɣu di tu la a ni yɛn niŋ shɛm, a ni yɛn sɔŋ li shɛm, ka so yi kana ka o lihi Seydu Yaakubu yɛtɔɣili m-bɔŋɔ, o yi karim o piligu, o shikuru, a ni nya di yɛn mali la yɛmbahinga. Dinzuɣu ti ni yɛn niŋ shɛm, ti yɛn kamina n ti add sections din nyɛ yaɣa bee ti mo shɛli yaɣali. To yi kana kpe yɛn sabila o piligu O piligu, O piligu maa, ni yi bɔra ni kana kpe Silimiinsi boondili ni paragraph, amaa Dagban ni ti bini ŋɔ zuɣu a nyami ka di yina paya ni kuliga, amaa Silimiinsi ni di nyɛla paragraph. Paragraph maa ti mali heading m-mali subheading ni din pahi pahi. O piligu maa nyɛla heading, dinzuɣu n yi dihi di zuɣu a yi nyami ka line waɣinli shɛli yina n paya n wuhira ni o piligu. Dinzuɣu lahabali kam zaŋ kpa Yakubu Seidu din nyɛ o pilli saha n yɛrila o dɔɣim saha hali n-ti paagi o shikuru saha bee o ni ku piligi shɛm lala yaɣili ŋɔ maa ka ti yɛn zaŋ li n-zaŋ sɔŋ. Din lan pahi, ti yi lahi kana a yɛn cham ka a kɛɛsa maa bee soli ŋɔ kɛɛsa ka di kana gbunni ka a lan tuɣi bee ka a lan sabi lahibal shɛli din yɛn pahi di zuɣu. To ti ni yɛn sabi shɛli ŋɔ ti yɛn lihila shikuru baŋsim bɔbu Ya polo ka o bɔhim o shikuru, ya polo ka o chaŋ, silimiin tiŋ yɛli bee ya polo din kuli nyɛ shɛlikam, so yi ti kana ni o mali niŋ o nya li nimaani. Tɔ! Ti yi kana shikuru baŋsim bɔbu, ka ti lahi kana kuligi maa shee maa, n-ti lahi dihi hee din lan bala, a ni nya ka di yina shikuru baŋsim bɔbu. Yaha! Di mali yaɣa yaɣa pam, ka a ni tooi pahi hali din niŋ ka a di lan na be o nyɛvili puuni bee o lan kani, a ni tooi pahi o kpibu saha. Tɔ amaa din ku niŋ talahi bee din niŋ talahi ni yaɣ shɛli beni, ti boondi li kundi vihira. A yi sabi lahibali Dagbani Wikipedia zuɣu bee hal silimiinsili Wikipedia ŋɔ zuɣu di tu ni laa yaɣili maa din beni din tam ŋunkam yɛn chaŋ nti bo shɛhira shɛli din wuhi ni ni ka o nya lahibali maa di zaa yɛn dɔni la nimaani. Dinzuɣu ti ni yɛn pahi shɛli nyɛla kundi vihira Kundi vihira ka ti lahi kana kuliga maa shee maa n-yɛla paragraph maa shee maa n-ti lahi di heading maa a ni nya ka di gba zaa yina n-doya. Kundi vihira, To, a yi niŋ ŋɔnim maa naagi A yi chaŋmi ti zaŋ n wuhi zaŋ wuhi salo taɣibu nima so a yi kana n ti dihi di zuɣu di yɛn bɔhimi ni bɔ ka a zaŋ pahi bee bɔ ka a sabi n zuɣu ni tooi n sabi m pahila yaɣa bee silimiinsi a ni yɛli added sections. ka zaŋ wuhi salo taɣibu nima. Din tam, Ti ni pun yɛli la, pumpɔŋɔ so yi ti kpe atikili maa ni ni o ti nya nya tuuli din di be shɛm la di be lan doyila, a yi nyami ka di taɣibu maa bee di dɔnibu maa ka di taɣi bɛla bee ka di taɣi din niŋ maa ka ti boondi maliniŋ maa bee maliniŋ maa shɛŋa naba la. Tɔ! Ti ni lahi yɛn lihi shɛli nyɛla link bee interlink. Yaha! A lee yɛn niŋ maliniŋ ŋɔ ni ka a yɛn kana n-ti dihi? A yi dihi maliniŋ maa, ti yi kana kpi, ti ma laa Yakubu Shaidu Kpɛrigi nyɛla karimba kuro ŋun yi Ghana na. Ghana ŋɔ maa, di tu ni ti interlinkli, ka so yi karindi na ti paali O yi dihi ka bo lee nyɛ Gana bee bo ka bɛ booni Gana? Din tam ŋun bi mi Gana m-bala. O yi dihi di zuɣu, di yɛn zaŋ o mi chaŋ lahabali shɛli bee n-wuhi lahabali shɛli din nyɛ Gana. Dinzuɣu a yɛn hailaitila Gana ŋɔ ka kana binshɛɣu din ŋmani cheeni laasabu ŋɔ Dini ka bini ŋɔ ti ti wuhiri maa? Ka a dihi di zuɣu. A yi dihi di zuɣu, a ni nya ka Ghana yuya balibu ka di yina ti mali Ghana maŋsulinsi tiŋgbani din be West Africa, ka mali Ghana Senior High School m-mali Ghana. Ti mi ni lihiri bɔri shɛli maa nyɛla Ghana din nya maŋsulinsi tiŋgbani m-be West Africa, ka a dihi di zuɣu. A yi dihi di zuɣu, ka a kana m-mali niŋ. bee zaŋ wuhi salo taɣibu. A ni nya ka di lan bɔh a ni bɔ ka a mali niŋ bee bɔ n-taɣi ka a yɛli ba ni a aadila Interlink bee a pahila Interlink. ka zaŋ wuhi salo taɣibu nima. Din tam katindi buni yɛli la, a yi labina atikili maa ni, a ni nya ka gana ka ka di taɣi n-niŋ nuɣiso. Dinzuɣu a yi ku zaŋ a bini maa dihi, a yi nyɛla shɛli polo ka di yirina wuhira Ghana map. Dinzuɣu a yi dihi lala gana ŋɔ zuɣu, A yi nyami ka di zaŋ a chaŋ ti boori Ghana ni nya binshɛɣu atikili ŋɔ puuni. Tini pahiri bee link ni niŋdi shɛm m-bala. Yaha! Ti ni tooi lan pahi link dini n-nyɛ ti yi kana maliniŋ puuni. Maliniŋ puuni maa, tɔ ti yi kana kpe chɛ ka ti nam mali shɛli niŋ kpe. Ɛm Yakubu Seidu Piɛligi nyɛla karimba kuro

Nti Tamale Polytechnic din pa nyɛ Tamale Technical University pumpɔŋɔ bee saha ŋɔ. Tamale Technical University saha ŋɔ. Din tam. ka tin pun yɛli maliniŋ la, maliniŋ maa shɛli m-bɔŋɔ, lahibali ka m pahi maa. Dinzuɣu so yi ti kpɛna bee ŋun tuuli ŋun sabi lahibali ŋɔ maa, o yi kpɛna, o ni di sɔŋ li shɛm bee o ni di sabi li shɛm la, o bee lahi nya li lala, o yi nyami ka taɣibu taɣi di puuni. Din tam ka di vuri o ni so kpɛna bee so kpɛna nti mali lahibali maa na, ka tin pun mi shɛm, ti yɛli ni Wikipedia nyɛla baŋsim bayaana ka sokam n tooi tɔha sabi. Dinzuɣu, Agba yi ku mali shɛli bee so yi sabi lahabali sɔŋ Agba ni mi lahabali shɛli zaŋ jɛndiri polo, Agba ni tooi kpɛni atikili maa puuni nti mal li sɔŋ bee n paai shɛli di puuni. Dinzuɣu ni sabi shɛm ŋɔ yɛn chaŋla zaŋ wuhi salo taɣibu Added info Ba yɛn bɔhi ma ni bo ka m-pahi ka n yɛli ni m-pahila information dam pahila lahibali ka zaŋ wuhi salo taɣibu nima. Tɔ! Ti yi lahi kana ti yɛn chaŋmi ti kpuɣi lahibali shɛli bee article shɛli n-nya nya wula ka ti ni tooi mali di gba zaa niŋ. Dinzuɣu ti yɛn chaŋmi ti vihibu bimbila Masaka. Bimbila Masaka. Bimbila Masaka, ka ti kana Bimbila Masaka lahibali ni. bee atikili maa ni n-ti mali li n-sɔŋ. Tɔ a yi kana, ŋun sabiri sɔŋ maa yɛl a mi ni Bimbila Masaka nyɛla tiŋbili m-be Bimbila yaɣili, ka ti ku yɛli, Sahakam ka a yi yɛn mali lahibali sɔŋ, a yi kpɛna Wikipedia be Dagbani Wikipedia dundɔŋ gɔrigu maa ni n chaŋ n ti vihi bɔ lala lahabali maa shee. A vihi bɔ di shee naagi, din tooi niŋ ka di ŋmali ŋmahima ŋmahima din ŋmani lala yuli maa, kamani masaaka ŋɔ. Din tooi niŋ ka masaaka shɛli gba di beni m-pahi di zuɣu, dinzuɣu a yi nyami ka di gba yina m-paya ka nyin lee piigi lahabal shɛli a ni bɔri ni a mali niŋ maa. To ti yi kana bimbila masaaka m-bɔŋɔ, ti yɛn chaŋla maliniŋ. Maliniŋ maa n-kuli nyɛ a yi ku yɛn si mishili bɔŋɔ ni edit la, a yi ku yɛn editi maliniŋ maa shee ka a yɛn chaŋ n-ti bo a ni yɛn niŋ maliniŋ maa shɛm bee a'a ka ti ni pun yɛli maa, maliniŋ maa mali yaɣa pam. To kpe n yan pahi la interlink dinzuɣu n yan kamna n ti highlight bimbila ka kana lala binshɛɣu din ŋmani cheeni laasabu maa bee bin gari ayi laasabu maa n ti dihi di zuɣu. N yi dihi di zuɣu a yan nyami ka bimbila senior high school ka di yina ka bimbila maŋmaŋ yina. Bimbila maa ka ni di nyɛla Nanumba North District capital m-be Nanumba Fong bee lahiba shɛli din pahi di zuɣu maa ka n dihi bimbila. N yi dihi bimbila ka n kana zaŋ wuhi salo taɣibu nima a ni nya ka di lan yina ti bɔhiri ma ni bɔ ka n taɣi bee bɔ ka n niŋ lahibali ŋɔ ni ka n yɛli ni n pahi la link bee added link. Ka zaŋ wuhi salo taɣibu nima. To din tam a yi lihi screen maa zuɣu a ni nya ka bimbila la yaa ka di taɣi din di nyɛ zaɣi sabinli la Pumpɔŋɔ di taɣimi nyɛ zaɣ nuɣiso. Hal a yi lihi gba, nuu maa ni chaŋ ti pa bimbila maa zuɣu maa, a yi nyam ka lahabali shɛli yina wuhira ni bimbila nyɛla tiŋ din be tudu polo. Dini n-nyɛ nanumba tiŋ zuɣu bimbila ka nanumbi naa ʒia ka ŋmani tambu m-pili na niŋ nam dibu. Di dina kul wuhir a mi ni binshɛɣu din nyɛ bimbila. Dinzuɣu a yi bɔri ni a karim m baŋ bimbila ni nyɛ shɛlikam a yi dihi kpe ŋɔ maa, a yi nyami ka di zaŋ a chaŋ bimbila gba zaa article ni nyɛ shɛm. To yaha! Ti yi bɔra ti ni tooi lahi pahi lahabali shɛŋa ti yi kana mali niŋ maa shee, bimbila bee masaka, eh, bimbila masaka, din tooi nyɛla di pilimi saha shɛli. Wula ka di pili, ka ŋun lee nya di naa? Di salo nyɛla niriba ala. Ti ni di yɛli sections la, ti ni tooi zaŋ li kana nimaani. Dinzuɣu a yi kana kpi, ti yɛn malila di piligu kamani Yaakubu Seedu dini nyɛla o piligu. ŋɔ nyɛla tiŋ yuli ka ninsala m-bala dinzuɣu ti ku tooi yɛli o piligu yaha ti yɛn yɛlimi di piligu. Bee di pilli. Teeku laa ba tin tooi di pilli. Ka kana ti kuligi maa shee nti dihi heading a nya ka di taɣi di nahingbana. Tiri yɛli bold Di tuya bee talahi nyɛli, a yi sabiri article, tuuli bachi maa, di tum ni di nyɛla bold, ka sokam yi yɛn karinli ka o baŋ ni lala yɛtɔɣili maa ka a yɛri maa. Dinzuɣu, kamani Doctor Seidu Yakubu bee Yakubu Seidu piɛliga ti ni di niŋ li shɛm maa, ŋ-ŋɔ yaha lala ka ti lee yɛn highlight li Bimbila masaaka, dama ti mali masaaka shɛli ka di be zabaɣa polo ŋɔ, a yi chani saliga. Dinzuɣu a yi dihi n ŋɔ, a ni nya ka di yina bimbila masaaka zaɣ gbilli n-wuhir a ni bimbila masaaka m-mala. Dinzuɣu ka ti ni di pun yɛli, Article bee lahibali mali niŋ mali sochibisi bee di mali soya pam. Di shɛŋa ka n zaŋ n-wuhi salo ŋɔ maa. Dinzuɣu a yi di bi mi bɛ ni malindi article niŋdi shɛm bee bɛ ni maani lahabali niŋdi shɛm, saha shɛli kam ka a yi kpe Dagbani Wikipedia dundɔŋ ni ka ti pun nya shɛli, tuuli na vihima m bo lahabali maa shee. A yi vihi bori shee, di yi nyɛ a ni bori shɛli maa m-bala, ka a kpɛri puuni m-mali niŋ din ka a bori ni a niŋ di puuni. Bachi maa bi dɔni viɛnyɛliŋga, di yi pa shɛli a karin li mi ka bachi maa bi dɔni viɛnyɛliŋga, a ni tooi mali li niŋ. Bee a'a, bɛ yɛli mi ni bimbila nyɛla bee bimbila masaraka bela bimbila polo, ka di pa nini polo ka di be. Lahabali maa zaa a ni tooi labi taɣili, amaa di bi wum ni a nyahim li. A ni tooi labi taɣili n-zaŋ sɔŋ. Bee yaha! A bɔrimi ni so yi karindi na nti paagi bimbila ka baŋ din nyɛ shɛm bee bɔ n-nyɛ bimbila maa Ka dihi di zuɣu, yaa a ni tooi lahi chaŋ ti ni booni binshɛɣu link la shee bee interlink maa shee maa n-ti dihi. Interlink maa mi di mali sochibisi pam ka a ni tooi n zaŋ bɔri shee. Kamani tuuli ti ni di niŋ ka a yi highlighti bimbila maa, so beni a ni tooi sabirina n-ti paari bimbila maa A ku yɛn zanimi a na bɛn chabi bimbila maa ka kpe link maa puuni n ti taipi bɛn ti kpɛhi bimbila maa a ni nya ka di yina n sabi doya. Di yi nyɛ bimbila shɛli a ni bɔri maa m-bala, a ku kiliki di zuɣu di yɛn zaŋmi chaŋ. Dinzuɣu um ti mali li article n-niŋdi shɛm m-bala. Di yaɣa pam na beni ka di yi pa shɛli Nya bɛ yi bi tumdi tuma, bakɔi din kanna ŋun yɛn kana ti zaŋ ʒii maa tuɣi o n-wuhi ti bee o ni pahi bɛ malindi article n-niŋdi shɛm. Dinzuɣu, saha ŋɔ N zanimi ka puhi Dagbani Wikimedian User Group ni kpaŋmaŋ shɛli bɛ ni niŋ zaŋ kpa program ŋɔ maa polo din yɛn chɛ ka ŋun na bi mi binshɛɣu zaŋ pa lala laɣingu ŋɔ maa polo ka bɛ ni neegi zaŋ kpa article bee binshɛɣu din nyɛ Wikipedia. A yi chaŋ Facebook a ni tooi nya ti Dagbani Wikipedia Median User Group. A yi lahi chaŋ Twitter lala n-nyɛ li. A yi bɔri ti WhatsApp zuɣu A ni tooi nya ti 020 7792 629. Mani Abdirrafi Hussaini ka n yuli booni Alhaji Darajat Wikipedia saha ti nya ŋɔ maa, naa ni sɔŋ tuma.